Nhasi ndoda kutaura muvhidhiyo rino iri uh, pamusoro pezviratidzo zveautism. Muvhidhiyo yakapfuura takataura kuti chii chinonzi autism, takapa mienzaniso. Nhasi toda kutaura pamusoro pezviratidzo. Chiratidzo chekutanga uh, ndoda kuchipa subtitle yekuti kutaura kana kuti communication. Saka tine chiratidzo chinobudikidza through kutaura kana kuti communication. Pakutaura ndiri kutaura nyaya yekuti mwana anogona kunonoka kutaura kana kusatotaura zvachose zvichikonzerwa neautism zvichiva chiratidzo cheautism. Kusapindura kana achisheedzwa kana kudaira kuzita rake kana richisheedzwa chinogona zvakare kuva chiratidzo chekuti mwana anogona kunge ane autism. Imwe sign kana kuti chiratidzo cheautism chatinogona kuona ndechekudzokorora zvataurwa kana kuti zvaanzwa whether ari kuona TV kana kuti ari kuteerera radio kana kuti ari kuteerera vamwe vachitamba kana vachitaura kana kuti anga whatever content yaanoteerera anozoti kana isisacha play kana kuti ichiri kutoplaya anoramba achidzokorora mawedzi iwawo yavanoti pachirungu ecolalia saka kudzokorora ikoku kudzokorora manzwi kana masentences yezvaanenge achinzwa isaini yekuti mwana anogona kunge ane autism Then ri, sign number two, chiratidzo chechipiri ndechekuti kubatana nevamwe, haagoni kutamba nevamwe, masocial skills, haagoni kuinteracta nevamwe, chero vachitamba nematoyi kungava kuchikoro kana kuti kupaki kana mumba, iye anenge achingotamba ari pake chete, haagoni kunoti kunoita zvinenge zvichiitwa nevamwe wedha pari kutambwa nematoys kana kuti mukomana ari kutamba nemota kana ari musikana kutamba nezvidhori pane kuti vachinjane vachitambidzana vachiratidza kuti tiri kutamba tese iye anongonogara pake ega anogona kugara panenge pakagara vamwe vana but anenge achingoita zvake ega nekuti pfungwa dzake hadzina that social skill remember takati autism mamiriro akaita zvinhu mupfungwa saka mamiriro ezvinhu aya ndiwo anokontrola kuti Iye aneona zvisina basa kuti atambe nevamwe vanhu, anoona zvisina basa kuti ainteracte chero akagara padhuze nevamwe vanhu. Saka imwe futi chinhu muenzaniso wandoda kupa pakubatana kana kuti pakusocializa nevamwe ndewekuti kusaratidza manzwira manzwira nzwira anova maemotions zviri nyore pachirungu vanoti anogona kunge ari emotionally flat hamugoni kuona kuti ari kufara here kana kuti haasi kufara anononoka kuratidza kuti kuti ah, ndashamisika kana kuti ah, handisi kuziva kuti chii chiri kuitika anongoita kunge zvinhu zvese zvakangofanana wethe pane chiri kunakidza kana achizoseka anotozoseka papaya but anotora nguva kuti anzwisise kuti chii chiri kuitika then kusanzwisisa manzwira evamwe nokuti iye already haagoni kuratidza manzwira nzwira ake haagoni kuratidza maemotions ake zvinoafektawo zvakare zvinonobata bata maunderstandero manzwisisiro ake aanoita pamanzwira nzwira evamwe kureva kuti mwana kana kuti munhu anenge ari padhuze naye kana achiratidza kuti zvauri kuita handisi kuzvifarira iye anononoka kuzviona anononoka kuzvinzwisisa saka anoramba achizviita izvozvo zvekuti munhu anenge ataura kuti ichi handisi kuchifarira iye anoramba achichiita hazvina basa kuti audzwa kuti aiwa zvinhu zvauri kuita izvozvo ena handisi kuzvida saka anoramba achizviita nokuti maari haana manzwira okunzwira munhu tsitsi kana kunzwira kunzwisisa kuti ah, zvaari kutaura izvi zvinoreva kuti ndakufanira kumbomira kuita zvandiri kuita saka ndicho chimwe chiratidza chekutanga kutaura or communication differences Ndooyo anotipa kuti tione kana kuti tigone kunyumwa kana kususpecta kuti munhu uyu, mwana uyu anogona kunge ane autism. Ma, the way the child communicate, the way they interact with other people. Then the third sign ndeyekuti maitiro, inova behavior. Behavior yemwana inotiratidza kuti uyu anogona kunge ane autism nekuti zvinhu zvese zvaanenge achiita wakagara wakangomutarisa uchiobserver behavior yake unogona kutoona kuti uyu anogona kunge ane autism anenge achifarira pabehavior ipapo anogona kufarira rutini yakangofanana every time mukangochinja rutini behavior yake inobva yatokanganisika because anonyanya ku kugadzikana pfungwa dzake dzinogadzikana kana muchiita zvinhu nenzira yakafanana nguva imwe chete neimwe kungava kuti kana muchifamba muchienda kumashops kana kuti muchifamba muchienda eh, kuchechi kuchikoro kana whatever kwanzendo dzamunoita kana muchifamba muchienda ikoko anoda kuti murambe muchishandisa same root nguva dzose mukangoshandisa imwe zhira isiri yamagara muchimboshandisa Anobva atovhiringika otonzwa kunge iye upenyu hwake hwatovhiringwa vhiringwa zvisingaite saka ndoimwe saini yekuti munhu anogona kunge ane autism iyoyo anoshungurudzika chaizvo kana zvinhu zvikachinja pasina kukomuniketerwa asina kuudzwa kuti taakuchinja kuita zvinhu zvinodzokororwa sekutenderera munofanira kumurondedzera kuti tichaita so tigoita so tigoita so kana musina kumurondedzera munenge maakutomuvhiringidza then sign number four yeautism chiratidzo chatinotarisa paautism ndeyekuti manzwira nzwira ake pazvinhu sensory processing yake kusafarira ruzha rukuru vanhu vazhinji kana kuti vana vazhinji vane autism havafarire ruzha unomuona nekubata nzeve kana pakaita chinhu chine ruzha chiri kukonzera ruzha ingava ndege iri kupfuura nemuchadenga uh, ingava even muri mumba imomo ingava kana muchishandisa vacuum cleaner kana microwave chaiyo vamwe vana vanobata nzeve dzavo kana sound yemicrowave chaiyo kana even electric jug mukashandisa electric jug vamwe oven vamwe even light haatodi kupinda mune mamwe malight anenge akanyanyojeka kana kuti anenge ari too dimmed because that sensory sensitivity iyoyo inomuirritata saka kusafarira kubatwa kana ku vamwe havafariri zvekubatwa havafariri futi kutopiwa handshake kana kupiwa hagi haazvidi haadi munhu in their personal space vamwewo vanenge vachifarira izvozvo vamwe vanofarira zvinhu zvakaita seku kufarira kuti vaone zvinhu zvinoramba zvichispina zvichitenderera ndopamwe paunozoona muchiti mukaenda panzvimbo dzakaita sedzinenge dzine matrampoline kana kuti maswing anoda kuswera ipapo because anoda kuramba achiona izvozvo asi on the other hand umwe anenge asingadi izvozvo at all saka unonyatsoona behavior yacho kuti inenge iri repetitive iri predictable uchitonyatsoona kuti izvi zviri kuramba zvichidzokororeka zviri kuramba zvichidzokororeka wobva waziva kuti inogona kunge chiri chiratidzo cheautism then imwe chiratidzo chatinogona kutarisa panyaya dzeautism development chaiyo kukura kwemwana kunogona kunonoka kufamba kana kunonoka kukambaira kana kunonoka kutaura Zvese izvozvo ma delays iwawo mudevelopment anorad anogona kunge achiratidza se sign ye autism. Kurasikirwa nezvaaimboita kare inonzi regression kuti zvinhu zvaakambokwanisa kuita obva angomu a azongomuka rimwe zuva haachakwanisi kuzviita. Semuenzaniso inini mwana wangu akaita regression pa motor development Akati achikura akatanga kukambaira a but akangoti kambairei mazuva mashomanene ndobva amira kukambaira kuya akutoita kunge munhu asingagoni akutoita kunge munhu asina kumbobvira akakambaira saka then motozoona kutoti haana kukuvara hapana chiri kumutadzisa kukambaira but aregresa pfungwa dzadzokera kumashure panyaya yedevelopment iyoyo vamwe vanoregresa kuspeech saka anenge inonzi regression Ndiyo inenge iri sign. Asi zvaka, zvandinoda kuemphasizer muvideo rino ndezvekuti kana mwana achipresenta only one or two things hazvirevi kuti anotori neautism handi munoona ndamenshena zvinhu zvinosvika ku5 6 saka zvatinotarisa kana waona anything pamasaini andataura aya unoenda nemwana kuclinic unotaura nemanesi kuti ndo zvandiri kufunga ndo zvandiri kuona pamwana wangu haungoti ah saka nekuti ndatoona vhidhiyo iri zvinotoreva kuti mwana wangu ari autistic iyi vhidhiyo sezvandakataura muvhidhiyo ratakaita rakapfuura iri kuti ndezvekungoti tivhurane maziso tichenjedzane kuti tizive kuti kune condition yakadai toigadzirira sei uye tochengetedza sei hama dzedu kana vana vedu vanenge vane macondishini iwawo saka zviratidzo izvi zvinogona kusiyana pamwana nemwana Ndoimwe emphasis yandinoda kupa. Tokuonai muvideo rinotevera.